Вӑл пулчӗ икӗ пинти иккӗмӗш ҫулта. Ҫак кафедрӑра ӗнтӗ скульптура енӗпе тата анатоми енӗпе вӗрентме май килчӗ. Халь те ӗнтӗ ҫак факультетрах тӑршап кафедра ӳсӗм чӑнах та пирӗн улшӑнса пычӗҫ. Халь пӗр пысӑк кафедра пулса тӑчӗ нумай кафедрӑна пӗрлештерсе. Ӳнер енпе ӗҫлекен кафедра ӗнтӗ ку Ку кафедра эпир ӳкерме вӗрентетпӗр, живопись тума вӗрентетпӗр тата скульптурӑпа ӗнтӗ лепить тума, унтан лепка тусассӑн, унтан формовать туса, отливать тума вӗрентетпӗр. Чӑнах та вӑл кунта ӗҫлени ӗнтӗ студентсене питӗ нумай пулӑшать. Тата ҫав вӑхӑтрах иккӗмӗш, виҫҫӗмӗш ҫул ӗнтӗ Кунта эпир ӗлкеретпӗр, фотографи курсӗ текен япала. Скульптурӑпа ӗнтӗ кунта кам тӑрӑшас тет, хӑйӗн пултарулӑхне тата аталантарасшӑн. Вӗсем пурте килсе кунта ӗҫлеҫҫӗ. Нумайтарах чӑнах та кунта ӗҫлеҫҫӗ. художественнӑй школӑри преподавательсем. Вӗсем ӗнтӗ вӗсене питӗ кирлӗ пала Повышение квалификации кадров пике Бек дополнительное образование текен те пала пырать. Хӑш-пӗрисем виҫҫӗмӗш ҫулта ӗҫлеҫҫӗ кунта. Чӑнах та вӑл ҫак эпир ҫитмӗле сехетче ӗҫлетпӗр. Ҫитмӗле сехет хушшинче нумаях вӑсматаланаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та кунта Вӗсем ӗҫлени килӗшсе пырать хӑйсене те. Хӑш-пӗрисем вара кӑҫал иккӗмӗш ҫул килет, теприсем виҫҫӗмӗш ҫулта. Вӑл ӗнтӗ вӗсем нумайтарах портрет лепет тӑваҫҫӗ тата фигура та лепет тӑваҫҫӗ. Нумайтарах хӑш-пӗрисем композицисем туса тӑваҫҫӗ. Композици чӑнах та вӑл питӗ кирлӗ япала. Вӑл вӗсен пултарулӑхне аталантарать. Хӑш-пӗрисем ҫав ӗҫсемпех, кунта тунӑ ӗҫсемпех ӗнтӗ куравсенчен те хутшӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн пек япаласем пирӗн кунта ӗҫсем пыраҫҫӗ. Вот Василина кунта пӑхатӑп та эпӗ, хӗрарӑмсем те пур, арҫынсем те пур. Скульптура ӗҫӗ вӑл кам валли-ши? Хӗрарӑмсене те тиркемесен вӑл, арҫынсемшӗн ҫывӑхрах-и вӑл, мӗнлерех? Историйӗнче пӑхсассӑн ӗнтӗ кунта калама пулать, что йывӑртарах ӗҫ тесе хӗрарӑмсене ӗнтӗ. Ну, ӑна пӑхмаҫҫӗ, нумайӑшӗ те пирӗн хушӑра скуттарсан хӗрарӑмсем те ӗҫлеҫҫӗ. Чӑнах та ӗнтӗ кунта йывӑр йывӑр япаласем йӑтма лекет. Ну, вӑл япала ҫавӑн пек япала ӑна пулӑшма та пулать. Ун пек япаласене ӗнтӗ Сейчас та арҫынсем пулӑшаҫҫӗ хӗрарӑмсене. Ҫавӑн пек йывӑр япаласем йӑтса хума ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та пултарулӑхӗ вӑл самый япала ӗнтӗ хӑйсенчен килет. Вӑл хӗрам-и или арҫын енчен килмест. Например, если илсессӗн пирӗн ҫӗршыврах ӗнтӗ, самый вӑйлӑ скульптура Вера Игнатьевна Мухина тунӑ «Рабочие колхозницы». Хӗрарӑм питӗ вӑйлӑ скульптура туса.
Ҫавӑнпа та тусассӑн вӑл Хӗрарӑмӗ ирӗксен арҫын-и, унтан килмест. Самай пултарулӑхӗ чикӗлет. Мӗнле пултаруллӑ вӑл ҫын? Апла пулсассӑн пултарулӑхӗ хӗрарӑмсен те, арҫынсен те пӗр евӗрлех, ҫавна вӗт. Ҫавӑн пек вӑл, вӑл ҫут ҫанталӑк пурне те пӗр пекех панӑ. Кунта эпир халь курссене ҫӳрекен ҫынсене куратпӑр, ҫала вӗт. Курссем сирӗн нумаях пулмасть пуҫланнӑ пуль-ха. Кӑна калӑпӑр, ҫак сюжета курсассӑн кӑмӑл тӑвакансем татах пулма пултараҫҫӗ. Кая юлман-и-ха вӗсем кунта килмешкӗн? Вӑл нихҫан та каялмастҫын вӑл. Вӑл ҫын... Кунта пӗрремӗш хут килсе паллаштассӑн та калӑпӑр, тепӗр ҫул пуҫламӑшӗнче ҫӳреме пулать ҫала вӗт.
Пулать, вӑл ним те мар.
Хӑш-пӗр йӑсӑмах паян илетпӗр ӗнтӗ. Хӑш-пӗр йӑсӑм только паян килчӗҫ. Вӗсемех аталанса туса ӗҫсене туса пӗтерме пултараҫҫӗ. Курт пӗтнӗ ҫӗре. Вӗсем тата урӑх кунта килме пултараҫҫӗ. Ҫав урӑх кун килсе вӗсем ҫавӑн пекех хутшӑнса ҫавӑн пекех туса ӳктерме пултараҫҫӗ. Ахшпӗрсем тата курсы пӗтсессӗн те татах килсе ӗҫлеҫҫӗ. Вӑл пирӗн ун пек чӑрмав ҫук.
Вот калаҫҫӗ писательсем, ӗнтӗ ҫамрӑк писательсем сахалтарах тесе калаҫҫӗ. Композиторсем пур-ха, юрлакансем нумай пирӗн. Вот художниксем, скульпторсем тӗлӗшӗнчен пӑхсассӑн мӗнле пирӗн дефицит ҫукӗ Чӑваш Республикинче? Вӑл пур япала ӗнтӗ. Акпин поколенинче утмӑл ҫулхи арҫынсем ӗнтӗ скульпторсем чӑнах та ҫитрӗҫ. Унӑн хыҫӗнче ӗнтӗ пур тата ҫамрӑкраххин скульпторсем ӗнтӗ Татах пур-ха вӗсем те, но ҫавӑн пекех вӑйлӑрах скульпторсемех. Пока ҫукка-ха. Ҫукрах. Ага, ҫукрах вӗсем халь. Ҫавӑн пек Ак кунтах пӗтернӗ пирӗн студент ӗнтӗ, вӑл Соликовская академине пӗтерчӗ те, ну, Мускаврах юлчӗ. Кунта ӳкерӗ вӑл. Ну, Цӑван республикипе ҫыхӑнуне ҫухатмасть пуль пуль? Ҫапли, кунта питӗ Можно
Ну, пӑхса ҫаврӑнар-ха эппин, Василий Иванович.

Эсир чӑвашла калаҫа тӑра? Вот эсир ҫамрӑк ҫынах мар ӗнтӗ. Сире ҫак ӗҫ кирлех-и вӑл? Чун ыйтать-и? Кирлӗ пулать. Катран та как куптать больной бит. А кун пек ӗҫлесе чун савӑнать. Лайӑх ӗҫле сывлӑха таврӑнать кайла.

Эпир хӑш районтан? Канаш районӗнчен. Канаш районӗнчен. Кунта
кунта пурӑна тӑрӑр килсе кӑна катрӑр. Ик кунлӑха чӑла вӗт. Ик кунлӑха килсе катрӑр. Скульптурине тусап йӗртесен, кунсӑр пуҫне сирӗн тата пур-и скульптура ӗҫӗсем? Килте тӑнкалап, ну, Вася Энаш, тот центр пиво кун таса парать. Хама хам никам та мантармаҫман. Тата кӳршӗре ӗҫлекен юлташсенчен пӑхса мӗнле пулсан вӗреме пулать?

иконопись. Халь мӗнле чиркӳсем валли ӳкерсе парать. Чиркӳсенче ӳкерет.
И вӑл Репина пӗтернӗ академи. Вот вӑлта килсе обществовать вообще начпасын парма юлдастым. Пӗрбенге обществовать, пӗрлештерчӗ тоже. Ҫав енпе пие, мавасяны ҫамба пие

Кунта культура тӑван пулмасан, авал вообще-то ҫыпҫать. Ҫавӑнпа пирӗн художественная школа пур аялта. Ман авалта директор приглашал, это открыть кружок и с детьми куклы делать. Хӑвӑр пурӑнакан ҫуртра его? Да. Хӑш Шупашкарта пуль ӗнтӗ вӑл? Шупашкар. Хӑш районта вӑл? Школы, Новоюжные школы искусств, там

Ну, мана скульптура ҫывӑхрах.
А скульптура вӑл хӗрарӑма мая килекен ӗҫ-и вӑл? Йывӑр мар-и ӗҫлеме ҫак ӗҫе тума? Мана кажется, что если йывӑр булдасӑн, унта чӑнах шикленӗ элемент буласӑн кому-то, может быть, хай пулӑшма тӗлне пулать, а скульптура, наверное, куҫ лайӑхра ҫупать сывлать или куҫ курать, мӗнле пулать? Лазамер текенни пуль ӗнтӗ вӑл. Да, да, и вот хочется, когда вот смотришь, и санӑн ҫын получается, куран та тӑван, вообще чун вообще шикленсе каять, тӑтӑх тӑвас килет. Тата тем тӑвас килет. Сирӗн ачасем ҫак енӗпе кайман-и? Ҫук, ҫук, ҫук. Ман ачасем виҫӗ ача, конечно, но вӗсем пӗри те

Эпӗ ман пуҫра аса илсе хытса юлма мӗнле каскӑсене пуҫтараҫҫӗ, мӗнле пулать, унта ҫавӑн пек мана йывӑртарах. Ҫак ӳкӗнӗнчен карандашпа, маслӑпа, физкультура мана пока самый йывӑрри краскӑна ӳкересси.
Ӑсталӑх ӗҫне сисӗне те хӑвра мӗнле шутлатӑр? Кунта Василий Ананичпа ҫӳресессӗн, юнашар тӑрсассӑн та, ним тумасассӑн та, итлесессӗн те сӑн. Ҫынсем ӗҫлеме пуртассӑн та.
Уна пур мӗн советуй пулнине илтсессӗн, кӑтартсассӑн вӑл мӗн картине сразу мастерстве ӳссе каять.

Калӑпӑр, эсир ӗҫлеттерӗр пенсире пуласӑн та. Килти, калӑпӑр, ҫак курссем хушшинче ӗҫлет-и? Вӑхӑт тупӑнать-и? Тупаятӑр-и? Да, конечно.
Ну, калӑпӑр, портретсем тума килӗшет пулсассӑн, тен, фирмада та пурӑпӑр-ха портрет тумашкӑн, Игорь портрет ӳкермешкӗн? Конечно, это, в общем, конечно, нумай. Но манӑн родительсем

Ура ҫинче пуҫпа алпа юлташлӑ конюшня, аминомалла тата малалла утмалла. Если уже туна пуҫтарсассан, унарта вӗҫне те ҫитермелле, тата тумалла.
Ӑна ҫӑмӑлтарсере? Ҫапла тесе шутлатӑп.

Мана ман шутпа пулӑшать мелӗн пӗр-пӗрне.
Ну, сирӗн чун туять ҫак ӗҫпе ӗҫлени вӑл сире чуна канӑҫлӑх парать пуль, савӑнтарать пуль чун, чун савӑнать пуль, наверное, ӗҫленӗ чухне. Ҫын пек мар-и? Ҫунатсем, ҫунатсем ман ку ӗҫре. Вот, аплодосӑнсӑртан лекнӗне вӑл сирӗн шӑпа илтӗннӗ кунта сире. Ну, эсир кунта курсра пӗрремӗш хутчӗ вӗт?

Василий Иванович, курс патне ҫӗрелле ҫитмелле сехет иртсе кайнӑ вӑхӑталла студентсен ӑсталӑхӗ аванах ӳсет-и? Вӑл ӗнтӗ хӑйсенчен килет нумайтарах ҫын мӗнле ӗҫленинчен. Вӗсен Хӑйсен те подготовка вӑйлӑ ӗмӗр ҫитерессине вӗсем нумайӑшӗ пирӗн факультетах пӗтернӗ. Тата вӗсем пӗтернӗ художественнӑй училище та тата ытти институтсем те пӗтернӗ кунта ӗмӗрсен те специалистсем вӗсем. Но чӑнах та чисти ял скульптура енӗпе вӗсен сахалсен ачисем пулнӑ. Ҫавӑнпа та кунта вӗсем нумайтарах хӑйсен пултарулӑхне туптаҫҫӗ. Ҫав курс вӗҫне ҫитнӗҫӗре вӗсем нумай ӗҫ туса ирттереҫҫӗ. Кунта вӗсем портрет та тӑваҫҫӗ, фигура та лепет тӑваҫҫӗ. Унтан композици те, ҫав композици акаран ӗнтӗ вӗсем гипспа тӑваҫҫӗ, унтан шамот материалӗпе те тӑваҫҫӗ. И хӑшпӗрисем ҫав ӗҫне ӗнтӗ обжигать та тӑваҫҫӗ. И самый таппӑр ӗнтӗ скульпторӑн ҫав мӗнле юлашки вариант тумалла, ҫавне вӗсем пӗлсе ҫитеҫҫӗ. Технологине те вӗрентеҫҫӗ.
Технологине вӗсем пӗлсе Ҫав вӑл питӗ питӗ савӑнтарать. Зята иртнӗҫe ӗнтӗ ептелӗсех карӑм нумай ӗҫсем вӗсем кунта тунисем. Пирӗн художниксен куравӗсенче курма лекрӗ. Ҫав пек куравсенче курав та ҫакӑнта тунӑ ӗҫсене савӑнсах каянӑ. Мӗншӗн тесен вӑл, оказывается, кунта вӗсем тӑрӑшни сая кайман. Вӗсем питӗ лайӑх ӗҫсемпе хӑйсене кӑтартрӗҫ унта. Вӑл ӗнтӗ каламалла материал кунта темле те пулаҫ. Эпир нумайтрах ӗнтӗ ӗҫне гипсран туса ирттеретпӗр кайран. Вӑл гипсалӗнче сӑрласа кӑтартма пулать. Бронза пек те, чул пек те тума пулать. Ҫавӑн пекех ӑна темле материалтан та кун пек майласа кӑтартма пулать. Вот ҫавӑн пек вӗсем самые темелли художниксен, скульпторсен секретсене пӗлсе юлаҫ кунта. Мӗншӗн ӑна кӗнекесенче вуласа ӑнланма ҫуккӑ. Алӑ вӑрттарса тытса, тулса вӗсем ҫавне хӑйсене тӑнланса ҫитеҫҫӗ мӗнле тумалла ӗнтӗ. Аля кӑҫалах ӗнтӗ вӗсен ҫӗнӗ хушшинчен пӗр икӗ ҫул ҫӳренисем, виҫӗ ҫул ҫӳренисемпе ӗҫлеме самаях ҫӑмӑл. Мӗншӗн тесен вӗсем малтанах пӗлтерӗвӗреннине вуласа кайман. Вӗсемпе вӗсем халь питӗ лайӑх ӗҫлеме тӑраҫҫӗ. Вӗсем ҫур сӑмахран хӑтланаш пуль-ха ӗнтӗ. Ну, хӑш-пӗрисене вӗсем мӗнле материал илсе килмелли, унта гипс мӗнле илмелли, вӗсене мӗнле хутӑштармалли, веҫех вӗсем пӗлнӗ пекех. Мӗнле тӑмпа ӗҫлемелли, э, тӑмпа мӗнлерех ӗҫлемелли? Тӑма тоже мӗнле хатӗрлемеллине, унтан тӑма ан ҫурӑлтӑр тесе, ан типтер тесе мӗнле хупламаллине вӗсем уже питӗ лайӑх пӗлеҫҫӗ. Тата Ӑна липид тунчне ведь тоже пӗлмелле, ӑҫта мӗнле тӑмаллине тоже. А кунта 이제 пӗр ҫӗре тӑран вӑл начар вырӑн пулать. Тепӗр ҫӗре тӑран вӑл лайӑхрах вырӑн. Мӗн ҫитесӗн пур ҫӗрте те пӗр пек, мане пирӗн ҫутӑ ӳкмест. Ҫавӑнпа та хӑш-пӗр пӗлте ҫав ҫын форми лайӑх курӑнать. Унта ҫын, например, мӗн тенекенде или пӗр пуҫах илсессӗн пуҫ ҫинче ӑнта пур ҫавӑн пек вырӑнсем опорные точки тетпӗр ҫав опорные точкӑсене курма пӗлес пулать унтан ҫав ӗнтӗ ҫав точкӑсемпе ориентир туса лепкӑра усӑ курма пӗлес пулать ҫав нумай вӗсем пӗр-икӗ ҫул ҫӳренисем уже лайӑх ҫавне ориентир туса лайӑхах калӑпласа кӑлараҫҫӗ пирӗн ҫавӑн пек скульптурӑсене
Вот восстановленнӑҫесӗр кунтах республикӑра пурӑннисӗр пуҫне ытти хуласене, урӑх регионсене тухса ҫӳретӗр. Паллах, ӗнтӗ хамӑр халӑх пирки начар калаймастпӑр, ҫапах та пирӗн чӑвашсем калӑпӑр, пирӗн регионта пурӑнакан ытти халӑх ҫыннисем пирӗн талантлӑ халӑх-и?
Пирӗн чӑнах та интереслӗ халӑх, тӑрӑшакан халӑх вӑл. Ӗҫчен халӑх темелле. Ӗҫчен халӑх.
Ҫав ӗҫчен халӑха вӑл, если унӑн ҫумнех парӑннӑ пулсассӑн, ҫав талант, вӑл тата вӑйлӑрах япала. Эпир халех пирӗнте нумай ҫамрӑк скульпторсем ӗнтӗ кайса ҫӳреҫҫӗ фестивальсене. Ак кунта ӗҫлекенни, пирӗн университетра ӗҫлекеннисемех Ҫӳреҫ кайса, вӗсем питӗ интереснӗ пӑртан касса кӑларса скульптурӑсем тӑваҫҫӗ. Вӑтам тӗнчепе ҫӳреҫҫӗ. Пӗрремӗш, иккӗмӗш вырӑнсене йышӑнса килеҫҫӗ. Вот ҫавӑнпа калап ӗнтӗ, вӗсем тӑрӑшма та пӗлеҫҫӗ, ӗҫлеме те пӗлеҫҫӗ, и ҫавӑ Турӑ панӑ вӗсен пултарулӑхӗ те пур. Ҫав веҫех вӗсене пулӑшса пырать. Леш тӗнчене кайсассӑн Турӑ ыйтать, тет, эп сана ӑсталӑх панӑччӗ, ҫав ӑсталӑхпа мӗнле усӑ куртӑн тесе ыйтать, тет. Кӑнӑм пирки мӗн калама пулать Ленӑч? Ну, вӑл чӑнах та ӗнтӗ ҫав япала ӗнтӗ вӑл ҫын шухӑшлама пултарать. Мӗнле пулать-ха тесе, мӗн пулать-ха ҫак ҫут тӗнчере, мӗн туса ирттертӗм-ха тесе. Вӑл кашниех хӑйӗн пурнӑҫӗнче ӗнтӗ пурӑнса ирттернӗ вӗҫнелле ӗнтӗ шухӑшлама тытӑнать. Мӗн турмайӑп тесе. Чун ыйтнине мала хумалла ҫӑла вӗт. Чун ыйтни вӑл тӗрӗс. Вӑл ӗнтӗ таҫта ҫапкаланса ҫӳрени мар кунта тӑрӑшса ӗҫлени. Вӗсен пӑхӑр-ха, вӗсен шӑматкун канмалла пулсан, вырсарни канмалла пулсан, ӗҫе те ҫӳремелле ытти кунсенче. Все равно кунта килеҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ, хӑйсен пултарулӑхне туптаҫҫӗ. Вӗсен интереслӗ пурнӑҫ иртет. Ҫавӑнпа та вӑл кунта килекеннисене питӗ усӑллӑ. Ҫамрӑксене питӗ усӑллӑ пулмалла. Мӗншӗн нумайӑшӗ пӗлмеҫҫӗ, ку та пирӗн пӗрҫан пек тӑмран леппи туса кӑтартма вӗренме пулать килӗнчен. Ҫамрӑксем ҫапла та кунта килсе те кураймаҫҫӗ те, пӗлмеҫҫӗ те. Вӑл питӗ усӑллӑ пулмалла ҫамрӑксене ҫавӑн пек ак пирӗн кун пек курссем туни. Кунта вӗсем студентсем мар кунта, совсем уже ют ҫӗртен килсе вӗренме хӑйӗн ӑсталӑхне туптама пулать. Ҫавӑнпа та ҫамрӑксене эп каласшӑнне пӑхӑр, килсе пӑхӑр пирӗн университета, пирӗн питӗ интереслӗ ӗҫсем туса, тӑрӑшса, вӑйлӑ специалист пулса тухма пулать кунта. Ҫамрӑксансӑр пуҫне каллех ҫак курссене аслӑрах ҫулсенчи ҫынсем те килсе ӗҫлесе вӗренме пултараҫҫӗ. Ун пек возраста ограничений ҫук, кирлӗ ҫын та килет, вӗренет. Например, кунта вунӑ ҫул пӗтернисем те килсе ӗҫлӗҫ пирӗн. Питӗ лайӑх вӗсене пултарулӑхне туптаса пыраҫҫӗ.
Апла пулсассӑн халь тӗлне пӗлтӗмӗр, Василий Иванович. Кам кӑмӑл тӑвакансем тоже кунта килсе вӗренме пултараҫҫӗ. Ҫул уҫӑ, алӑк уҫӑ сирӗн тӑла. Алӑк уҫӑ, пурне те кӳтӗпӗр. Пурте вӗренме пултараҫҫӗ кунта. Тавах сире, Василий Иванович. Ӑнӑҫу пултӑр.